How is this man coping? This woman carry bomb for mouth, my sister. Ah, afọ gabu gabu, your intestine is finished. My people, I think una don watch Lily. I don watch Lily po. Wetin he do my sister? Eh? He bring my sister come in China because him mouth dey smell. If my sister mouth dey smell, wetin wetin come dey? Eh? Wetin dey? Hmm. My people, I was shortalized. Wen I see Lilito after I don do with my sister for inside house finish, still bring am come out for channel. Welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time of coming across my YouTube channel, do well to subscribe if you never subscribe. Do well to join this beautiful family. Yes. Give me a thumbs up anytime you watch my video. Please, guys, always give this girl, this lady, this yes, I be lady, yeah, Always give me thumbs up. Eh? Bikonu, please, please, s'il vous plaît. Huh? Give me thumbs up. I bring our sister Lily Po. Lily Po come my channel about mouth odor when she talk about say somebody got mouth odor. Hmm. She said she never watch that video. Me na go watch that video. Me na see how my sister after he don bulala my sister for inside house, he still bring her come her channel. In fact, he do, he, in fact, he do gwagwa her. My people, um I no know wetin I go talk. Lily post say her mouth dey smell, she say she no need to talk to her oo, she do am like she wash am like dis, she look am like dis, she say Lipo you dey find trouble sha. You be trouble. In fact, trouble not dey find, now you dey find trouble. my people, my text to wetin Lilipo talk, my own opinion to wetin Lilipo talk. Is it Lilipo right to come out on her channel to talk? Yes, now how she feel. Initially, my beautiful sister Lilipo, I don't know that lady for anywhere. Watch this video from the beginning to the end. You'll see my own version. My own my beautiful sister lilipo some pipo is like dem born dem born born um body odor born mouth odor na pipo wey you go see say you say brush go fit remove dey say brush go fit remove um ti um dirty for teeth brush go fit remove maybe mouth odor maybe um food wey you eat yesterday you no come brush or you no brush well e dey smell You fit handle that one. You know say all those natural bodies odor, mouth odor, forget. Brush cannot do it. Eh, ask me again. Brush cannot do it. Ask me again. Hear when I say make you ask me again. Why I wan chook my mouth for inside this uh, Lilipo uh, talk when she talk about um, mouth person get mouth odor everywhere pollute you go fit do like the eh, then you go smell here you go feel say uh, the mouth your mouth dey smell like person like me i dey do that thing well well i go even hold my palm my hand like this ah i go smell am whether my mouth dey smell mm, i dey do my own like that mostly you know say mostly when we dey abroad If you be person wey no dey eat garlic, person eat garlic e pass you oh mama mama mama you wan vomit maybe you come be the type wey no just dey maintain wey no just dey baff oh you go say abeg anything wey you want for me just dey carry am dey go so far you that your own doh carry am leave me you know say we dey abroad. Na so our food still be those ogbono egusi with um ice fish if you mix all together you just eat am finish open your window voice out um see am just do you go hear smell you go hail How where to get how your mouth take dey smell e easy if you be the type wey dey abroad you just eat finish or maybe you know sey cold dey just open your window like breathe you go perceive your mouth odor sey hoo! this one no no no no but those people wey get am natural like all those one we know say na food then we need to brush our teeth we need to brush our tongue you know we need to bath some people sweat they will start to dey you know woes they will go bath the woes go die but some people no matter how they bath no matter how you do na lie may i tell you one i think lipo talk her own Dis days wey me and my oga we still dey studio we never start to dey get children e get dis my oga friend my oga friend e brother abi e relative e come France e dey France den for our city dem no dey give um dem no dey give boys space twenty everyday dem dey give dem space like today tomorrow dem no get space next tomorrow dem no get space you know then this person we need to put am for our studio one you know studio na if you if you know studio you know studio if you know France studio you know France studio my people hmm. If you see the wozi wozo wey we wey I dey perceive for there ha I say make we come tell my oga say um him him friend him brother abi relative wey he carry come because of body odour me wan come dey make hum hum you know as e be na my people I need to pack this person clothes use my hand wash him clothes all the clothes make sure say i wash am for where na where body dey na body dey i say if i wan serve am i say you fẹ́ ba fẹ́ before you eat he go say i fẹ́ eat first babe babe i fẹ́ eat first before i say ah you just give me you fẹ́ ba before me go ba make me quick eat my people everywhere dey work no be fault o oh. no be fault then me come go supermarket go supermarket go do shopping food things you know Then I come carry body spray. I come say no, this body spray go good for am. Rexona, e go good for am. I come buy am. Mostly e get one uh, perfume wey e carry come for Africa. If e spray am, oh God, God, my people, hey, I wan. f- In fact, I dey find where my nose. I, I, in fact, e be like say my head, oh God, Baba, no be as I dey talk am so. Mm, with one studio, one studio. Mm. my people na so i carry i come go we come buy the body spray i come say bro um this person this body spray go good for you abeg just dey spray am he say oh he come thank me my people you know say i dey tell una say my people he spray am sotey he go hide am he say no na when he wan go outside na him he go dey i say no Me I buy am for you oda matter no be your babe but we dey studio that your perfume wey I dey receive now e too harsh we dey studio together abeg dey spray am for me you know say that body spray wey I even buy you know say at least e carry like thirty percent out you see seventy percent e still dey with am e hold am strong no be say e no dey baff oo e dey baff Me na person wey I dey like I wake up I will baff if you dey where I dey I go dey use mouth you never baff as I go dey use mouth take dey pursue you reach you know say you suppose to baff who you dey with see as e take dey do e thing na so you suppose to do this person go baff if e wake up if e sleep our house e go in the evening na me go use mouth you don you no go go baff before I finish food just abi babe babe abi I say yes you go go baff na lie oo na where we dey na there we still dey. You see why I talk dis um story, some people get am natural, no be their fault. Like my mum go say dem no bath dem well. Some children dem no really bath dem well. Dem no clean their mouth. Like France now, e still get pesin, woman wey I stay her house. Dis woman in fact, e friend was open to tell her sey your mouth dey smell. Dem dey do the operation hold for mouth make you see how e thick. Some pipu own, e thick. They need to do operation like France, they dey do am for them. They come even suggest this lady say make she go do am for for France or oh, for free, na free she go do am with her hospital card. Some people get am natural. Why body spray come dey na why perfume dey why a lot of things dey. Some people get this body odor natural. No because by choking your brush inside your mouth to brush your teeth, brush your eh, eh, as you talk say brush your tongue

e be like say something dey inside e rot ten for inside their stomach you understand if dem talk dem vex oh you go dey find where your e be like animal wey animal wey even rot ten better pass their that thing but no be say I dey I dey um accuse dem oo no be their fault my sister the main purpose of me doing this video I dey like to dey know say maybe that lady wey you come across Maybe na natural one na im she get, no be by maintainance. um No matter how dat lady go chook brush for inside her throat, e no change anything. Wetin go change am? Operation. Yes, operation. Dem don dey do am operation. Or she go go buy mouth perfume. Dem don dey see mouth perfume. She go go buy mouth perfume, she go dey spray am. No matter how she brush, no matter how she chook that brush as you talk am inside as your ah no na lie na people wey dem no get am wey no get that thick odor na dem all those things dey happen to some people as dem go baff reach as dem just dey come out for inside bathroom that their odor e still dey with dem those one no be their fault wetin dem go fit take cure am as me know o as me dey talk am now dem go go buy different different body spray Different different perfume you know all those things dem go dey mix am at least those things go strong come pass that body odor like one body spray no reach them mm -mm. one body spray no reach them they need different one wey go thick uh -huh. some people no be their fault o oh, na wetin they find their body o oh. some people they go dey even dey shame to talk because dem know say dem get that mouth odour that her husband don you dey say her husband dey try o maybe her husband don dey used to the to the smell or maybe her husband don know how she take dey you know relate with her wife for me if na me be you you know say you dey bold to talk at least you fit call her let her if no she no even be your friend she because eye wen you come take if na person like me na you look like that me o come still look you like that Ehen, I go come look you like dat, den you go come um you understand at least if you just know sey you no fit relate to her, you no fit tell am sey my sister you never baff because dat strong perfume wey I receive um e dey slap me or you go just pass, you go come sey you stand you come look am like dis, you let am know sey If una never watch am no be my mouth una for hear am o, make una go watch am for Lily Pope platform, na she talk am. Na im say me I still drop my own you know um experience wey I don still get with some people wey stay with me. One na lady, yes dis lady too she still get am, her own still strong but maybe now she don do operation because dat time dem come dey suggest operation for her make dem go take because the thing was in fact if he if he vo he wan vomit if he eh in fact no no no no no some people no be their fault at all me i no blame them o because i no blame them no matter how you brush how them brush no matter how them brush that

to remove na this one I get to talk o my beautiful sister Lilipo hello beauty yes if na never watch that her video make na go watch am okay if you never subscribe if you dey come if you dey from my side dey go there you wan go watch am tell her say you are coming from Naija daughter I be like say my body get as e be mm -mm. People wey watch my premier today I no dey there Esther I no dey Naija daughter this morning I no dey God bless you guys or I really do appreciate you guys in fact I appreciate you now Aunt Lady Posh I see you um Baba kitchen I see you God bless you I really do appreciate you now okay I'm sending my